Kei ngai i kei nga we i o nga maunga waka i, tenei na ko te kupu o te uru. E tangi kawa tu ana ki te iwi ku weturangitia, haere atu ra koutou ki te po nui, ki te po roa, ki te po uriuri ki reira okioki ai. Oki mai ano ra ki a tatou e te unga ora, mauri ora ki a tatou katoa. Nau mai rā ki tēnei wā anga o te reo o te uru e kīia nei ko te kupu o te uru. E wakaoki ana i ngā pūrongo kua ua ake i te wiki, ei wānanga anō, ei aro anō mā tātou i te wā nei. Nō reira, ko Alana Te Piki Broughton tēnei, e wakatere ana i tēnei waka. Ko te wā ināianei ki a Ngāti Maruwaranui, ki ngā wānanga kua tū ake ki roto i a Taranaki mā uru, kei a Phoenix Manley Green Tēnei pūrongo.
I tū te kaupapa mātauranga mō te iwi o Ngāti Maruaranui ki te wai tapu ai nō Rongo i Waitara. Neke atu i te 20 uri i tae atu ki tēnei uiuinga. Ko te kaupapa nui ki tēnei ui, ko ngā moemoeā o te ao mātauranga mō te iwi o Ngāti Maruaranui. Hei tā Tamsin Rose Pue rāua ko Anaru Marshall, Ko te reo o te iwi te take. Ko te kaupapa matua o tēnei uiuinga, arā anō hoki te āta ruku, te āta wetewete, te āta titiro ki ngā wawata, ki ngā moemoeā o ngā uri katoa o Ngāti Marihwaranui i roto i te ao mātauranga. Nō reira ka waewae i mātou i te rangi nei te āta titiro ki ō rātou wawata me ngā ia ia nui tonu o te iwi, o ngā uri o Ngāti Maruwharanui i roto i te ao mātauranga. Ā, kia kite rā te kāhui maru he aha rā ngā pēneitanga, ngā pērātanga, he aha rā te uara ia e tika ana, ā, kia aro atu, kia koke wakamua ai, me kī, i roto i ngā mahi nui kei mua i te aroaro mō Ngāti Maruwharanui. Before we went into the settlement journey, we had an aspirations hui,

and today is really to engage with our people. Nō te tau 2015 kua piki ake te tatauranga o ngā uri i roto i ngā āhuatanga o te mātauranga o a o i te kura, hei tā Marshall, ko tēnei te karanga ki te iwi. If we go back to 2015 and the number of Ngāti Maru who were in tertiary education then has doubled to this time. So we're already, you know, that tells us a lot about what Ngāti Maru want and they instructed us,

uh, to uh, become well educated and informed in our world today. Kua wai anga te tari o te kāui maru i ētahi mahi ei uara i ou, mo te hunga rangatahi e noo ki nga ware wānanga tu atu i te kura. Hei tā Marshall, ko tētahi o nga uara i wakawanake mai, kua Tupuānuku. The education value chain is actually the structure that we've put in place. Um, so we're active uh, in the alternative education space.

uh, futures, and also the part the, the other aspect of tupuanuku is to provide the pastoral care and support for them on that journey. Ko tētehi o ōku tino wawata mō, mō ngā uri katoa, mō tōku iwi o Ngāti Maruhoranui, kia mōhio pū rātou ki ō rātou tuakiritanga, ō rātou wakapapa ā, kōrero, ō rātou kōrero tuku iho, ngā hītori katoa o Ngāti Maruhoranui. Ā, mā reira ka tupu ake te oranga o Ngāti Marewharanui. Ka tupu ake ō rātou mātauranga, ō rātou mōiotanga ki ō rātou ao, ki te ao e noho nei tātou. Ā, koirā te mea nui ki au, ā, kia mōhio rātou, ā, ki te reo me ōna tikanga, ā, ki ngā kōrero a kui mā, a koro mā. Me ētehi atu o ngā āhuatanga. Ko te mana kua nui o Pue. Kia kite i te puāwaitanga o te reo me ōna tikanga, ngā kōrero ōpaki, ki roto i ngā uri o Ngāti Maruaranui. Phoenix Millie Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mō te Ngāti Maru Education Summit i tū i tērā wiki. Koinei te kaupapa, koinei tētehi wānanga e kaʻa koʻi ana i ngā wakaaro o ngā uri o roto mai o Ngāti Maru me te āngai atu ki te rautaki mātauranga me kī, e whakaaro ana ki te āhua o te waka ako. Nō reira, tātou ka whakaaro ake Ā, ki ō tātou anō wheako, ki te wā e, e tamariki ana tātou, ā, ki te wā e ako ana tātou, pēea rānei te āhua o, o ērā wā, o tērā mahi, ā, mēnā rānei i rongo, i, i mihi rānei ki te mana o te tangata. Koira tētehi āhuatanga, koira hoki pea tētehi tino urupounamu, ā, e kaa puta ana i roto i ngā wānanga a ua pēnei nā mō te whai whakaaro ki ngā rautaki, ā, pēnei i te mātauranga, arā, ko te hokinga o ngā mahara ki, ki te wā o, o tātou e, e tū ana, e noʻo ana i ēnei tūranga, ā, mō te aa, mō te oranga o te unga mokopuna, ā, me te āta whai whakaaro te ruku ō-onu, ā, ki ngā take o te wā, o ēnei wā, ngā wā ō mua, ā, ka mutu ka pēea rānei te āta, te āta whakariterite, te āta whakariterite i ngā pārekereke me kī, ā, mō, mō ngā uri whakaeke. Hoi anō, koia rā, ko, ā, te, te Ngāti Maru Education Summit, ā, i tū i tērā wā. I tēnei wā i te iwi, ka uri te aro ki Te Awa o Wanganui, ki tēnei uri ōna, ki a Te Kakinga Bishara, e whai mai ana i tēnei ara o Te Pāpā o. Anei a Eruera Rerekura me te pūrongo nei.
Tūtaki mai ki a Te Kakenga Kawiti Bishara, nō Ngāti Tūwharetoa me te awa o Wanganui aia. I tipu ake aia ki Wanganui nei. Ko te whare o Te Taura Whiri nei tana koanga i a ia e noʻinoʻi ana. I taku whakatupuranga i konei, i Te Puni Kōkiri taku pāpā i mahi ai. Nā reira, ko mātou ko te reanga whakatupuranga, Ā, i poipoia e rātou i taua wā rā. I kīhai mātou i kite i tērā āhuatanga nā te mea tō mātou taitamarikitanga. Engari ināianei kua kite mātou i te āhuatanga o ngā momo mahi e whakahaerehia i roto i tēnei whare, pērā i ngā mahi ā-iwi, pērā i ngā mahi ā-motu. I tonō a ia i Tāmiki Makaurau mō tētehi wā poto ki te ako i ngā mātauranga e pā ana ki te ao papāo. I oi ai tāna, kāore e wā i i tua atu i te kāinga, arā, ko Whanganui. Kua ako ahau i ngā momo katoa o te ao pāpāho, ngā momo kaikawe pūrongo, pēhea nei te kapō i nā whakaahua Ā, te tuhi, te kōrero, ko, ko ngā momo rerekē o, te, o, o ngā kōrero. Ā, kua ako ahau i tērā, ā, kua heria mai aua pūkenga, hoki mai ki te kāinga, ā, whāngaihia te iwi. I tāna, nā ēnei kaumātua a ia i whakaawetia ki te taka i i te uarahi ao papao. I roto i wā rātou āhuatanga, ā, ko, pērā i a Tā Te Atawhai, Taiaroa, Ōna mahi i roto i ngā mahi o te iwi o tō tātou awa tupu a Ngā Maunga, Te Kāhui Maunga me kī. A Te Ana Tipa me ōna reo waiata kua tukuna iho ki ki ōnā uri, ki a mātou ngā rangatahi, a Mere Iwa Broughton mā te te Huirangi Waikerepuru, rātou mā i para ai te huarahi mā tātou te hunga rangatahi e whaikaha, e whaikaha ana ki te haere i ō mātou ake huarahi, engari kia pupurihia ki ngā kōrero tuku iho o rātou mā. E rangatahi tonu koe te kakenga e nui nga ua mou ki te wae atu koe i te ara papā o. Iriwiri Rerikura Te Reo o Te Uru.
Kia ora ra e Riwi tēnā pūrongo mō te kakenga Bishara e taka i mai ana i tēnei ara o te ao pāpā o. Ā, koia tērā e whakatauira mai ana ki a tātou te rere o te manu ka rere ki tua o tana kōanga, ā, ki te whai i ngā mātauranga o te ao, o Tāmaki Makaurau pea ngē, ka kite i ngā rama muramura o reira, ka ko i a ngā kai, ā, engari ā tōna wā ka wakaokia mai ki te, ki te kāinga ki reira, ā, wāngai ia ai ki ki ngā pīpī o te wā ki ngā tamariki, ā, me te kī ake nōna te ngahere. Whoi anō e te iwi, koia, ko te kakinga Bishara, kāre e kore, ā, kāre a re ō tātou taringa, ā, ka, ka ua ake ko ana kōrero e whakarongo mā tātou, i roto i ngā rangi, i roto i ngā marama, ā, i roto i, i te wā kei mua i a tātou. I tēnei wā ka roa ki tātou ki te pūrongo tuatoru o te wiki nei. Ko ia nei ko te pō waka nui i a Matariki e pō waka ngaau ma roto mai i te kanikani. Areare mai ra i te iwi kei a Eruerere Rekura tenei pūrongo.
Ka tītaa aere, ka nekeneke aere, tō mai nēnē oki. Koinei ngā neke anga ka kitea ki runga i te papa kanikani e whakaritea ana e Taʻi rāua ko Ana. I was looking for a ball to go to and I was prepared to go to Wellington for a ball. I looked in Wellington, Taranaki, I looked even Auckland, I thought there are no balls. So I thought why don't we hold a ball ourselves. and turn it into a fundraiser. Ko Hiputia mo to tatou nei ropu, i te me pakaru haere a matou nei a kooti haumaru i a matou tamariki mokopuna, um, um, me a matou nei waka hoki, ko pakaru etihi. E kaupapa ko i moni mo te ropu waka ana o te kai auakupe kia taea ai e ratou te oko i nga taputapu ou. Engari, te āhua nei, kua āngai oki tēnei kaupapa ki te wā e wakanuia ai te tauau Māori, arā, ko Puanga. We're fundraising for resources for our Waka Ama Club because as you know there are many people who enjoy being on the water. Whakamanawatia a Matariki, or Puanga rānei. Ā, huri te mahara ki te wā i tipu ake au i wāngi i a mātou nei mātua tūpuna, ā, mātua. Um, ia, te, ia te wiki ni i, i, um, i tū tō mātou nei uh, pō um, kanikani. Ākua kāri rāua e mau ana i tō rāua kākaʻu rawe kia kitea i tō mātou kāmera, ei te pō tū ai te kanikani, tēnā komo ia o kākaʻu pīataata me āu ū. We hope that they'll be wearing something nice, something glamorous, men in their suits, in their smart vests, uh, women in their most glamorous ball gown, which is what I've written. Yeah, that's what we hope to see, and we, you know, we want everyone to have fun. Tiro ia te pau tukutuku eventfinder.com ki te whakautu i ngā tikiti. No, mā haere mai ki te whakanui atu i a tātou katoa. Um, ia te rāmere i tū tō mātou nei um, prākiti Mō tētehi tangata i ana ki te mahi kanikani, i e te rāmere, nau mō haere mai ki ngā tai o te awa, ā, ka tīmata tō tātou nei paraakiti i te ono karaka, nau mō haere mai. Rhythm and Glide Dance Ball, ka tū ei te 15 o Hūrae ki te whare whakamaumahara hōia o Whanganui, i Ruerererikura, Te Reo o Te Uru.
Kei te mihi atu ki a koe e Ru, tēnā koe i tēnā pūrongo. Koia rā ko te pō waka nui i te rewanga mai o Puanga, ā, e pō waka ngaau mā roto mai i te kanikani, ā, ka mutu e pō koʻī pūtea, ā, ei tautoko, ā, i te i te karapu waka ama nei o Te Kaiauākupe. Ā, koia rā ko te waeine i kōrero mai ki a tātou, ā, mō te tīmatanga mai o, o tēnei kaupapa. Nō ea rā ā tēnei kaupapa, arā, i ua ake i te kimikimi i tēnei, ā, i ēnei kātū rūmā kanikani ko te. Ā, ko te kātū tāera kanikani tāku e kōrero nei, arā, ko te ball, te ballroom dancing. Ā, oi anō, e uaua te kite ki Aotearoa i ēnei rangi, i ēnei wā. Ā, nō reira, ka whakaaro ake, ā, mēnā te tangata e pirangi ana, ā, ki te kite i ērā āhuatanga, i ērā, i ērā kātū wai, wā i, i ērā, ā, kātū kaupapa whakakori i te tinana, ā, me ngā tāera o mua rā, ā, ma te tangata tonu e wakatu. No reira. Ko te pūrongo e wai ake nei e aro atu ana ki tēnei waka te waka kuranui, kua tōia mai i ngā repo e tata ana ki a Pātea. Kei a Phoenix Manly Green tēnei pūrongo.
Kaukau ki tai, kaukau ki uta. I utia mai te waka tauito i Kuranui e wenua i noo i nga iwi o Ngati Ruanui, Te Whakakoi, ratou ko nga Rauru. Kei te tonga o Taranaki te wenua nei e wa tekau kiromita waka te tonga o Patea. Ka ikina te waka nei, ka wakaoki ki ngā motu ki te āta tītiro. E rere a Manu te waka tawhito a Kuranui ki tai.
I hura mai tēnei o ngā taonga, tēnei waka i tēnei wāhi nei. Nā runga i te matenga o ētehi tuna i ngā marama kua taha ake, ngā wiki kua taha ake, i whakaaro ana ngā tangata o te o te rotorangi nei me ana ngā mahi o te the dam kia whai i kia rapu kia kimi me he aha ai i mate ngā tuna nā reira ā, i hīkoi haere ana rātou i ngā tahataha o ngā, o te awa nei, o Pātea, ana, ka kitea ai, i tēnei waka, kua hora mai i a tātou i tēnei wā. I te 13 o ngā rā o Uni i te tau ta 1869, i maueretia a Te Pakakoʻi, ā, i rere atu i te 18 o ngā rā o Uni, 150 tau wai muri kua rewa ki runga te waka nei.

Hei tā Ngāpari, E toʻu waka iraira tēnei mo te iwi me ngā apu. Kia wai ononga anō ki te wenua, ki te pā tawito o Kuranui. So the significance of this waka being found or Kuranui, Kuranui being found has reconnected us back to our whenua Kuranui. So that's the most important for us as iwi, as hapu, uh, as descendants of Ngā Waka Taurua and all those tupuna that were taken to Otago. Nā ngā uri o te waka i kukume mai i a ia ki runga i te mata o te whenua. Hei tā Pōkai, ko rātou oki i wakariterite i tōna waka ou mō te aerenga atu ki Ngāmotu. Ko wai ra, ko wai ra te tanata tūtū tāua Kaore ko ahau, ko nui hō, ko nua ke ko manu ko weka Ko tō roa, ko rua ino, ko tahuna te rā Te rā te maro ka hūrua Huruhuru nui nō manu nō weka Ko tū tapori atu ka tū tapori mai Wero noa, wero noa Ko rā, ko whakaia ia nā, nā
I tēnei ata, mā āna uri anō i hiki ki runga i te whenua, ana, katahi ka whakariterite i tōna ake waka, ā, ka taea te waka topatopa te hiki ki runga i ngā pari, ki runga i tōna waka anō, kia kawe ki tōna nohoanga ki roto i a Ngāmotu. Ko te anga waka mua, kia waka toka i te 13 ki te 14 o Uni, hei rangi waka mauma ara ki ngā tūpuna o Kuranui. For us, from this point, moment going forward, I think, after talking to some of the Ngāti Rūnui advisors, they're going to try and make 13th and 14th a time when we also come back up here and or we turn our waka back to Pātea, hopefully after it starts preservation, so it's become that tohu for us. Ka tika kia hoki mai ki roto i a tātou, me ōna tohu pea ki a tātou āna uri, tātou o Kuranui, nā reira ka tika, ana, ka hua mai tēnei kura waka, Ana, ko Kuranui tōna ingoa, ki roto i a tātou. Ana, tēnei, he taonga no Āti Tipua, no Āti Tawhito, e tohutohu ana ki a tātou, nā reira, me āta whakarongo ana tātou ki āna tohu. Ka noʻo te waka ki te ringa o ngā kai aromatawai, ki kōrā e tiaki ana te waka. Ā, ko te manakonui mō te waka, ka oki mai ei Kuranui mō ōna uri. Nā runga ana mahi ā wai hī hī, ā wai hā hā kei reira i te iringa o Aotea. Ko tōna tangata ko Turi ko Kauika. Tūturu āwhiti whakamaua kia tīna, tīna, tīna te moni Hawaiki. Hāna, hāna, haramā i te toki. Haumia, huiā! Tāiti e!
Kei te mihi ki a koe e Phoenix, tēnā koe i te tuarima i tēnei pūrongo mō te taonga nei, arā ko Te Waka Kuranui. Ku tōia mai i ngā ripo wai o Kuranui tonu me ōna, ōna ononga ki a Ngārauru, ki a Ngāti Ruanui, ki te pakako i oki. Ā, tēnei taonga, ā, kua ua ake i runga i te whakarongo a te tangata ki a taiao. Ka whakarongo ki te moana, ki ngā awa, ā, ki ngā wai, ki, ki ngā tuna, ā, kāre pea e tae ana ki ngā taunga. Ā, nō reira ia ka, ka haere atu ki reira, ka tiro haere e a Ara a te mate. Ā, ka ua ake ko tēnei, ā, taonga ā tātou, ā, tēnei ā, tupuna pea te kitenga o ēteʻi, ā, i roto i te kite atu i tēnei waka me te kite i a koe anō i roto i a ia, arā hoki te waka, ā, ka hoki mai ki a tātou anō, ā, ki te ao kikokiko nei me te kite mai mēnā, ā, e kitea mai ana, ā, ōna āuatanga ki roto i a tātou pea ngē. Wai anō ko te nui o ngā wānanga ei whai ake, ā, i roto i ngā marama, ā, Tēnei waka ku tau atu ki Ngāmotu i te wā nei, oi anō, ā, ko ngā wakaaro o ētihi, ko ngā iaia o ētihi kia oki mai ki te iwi, ā, arā ngā, ngā wānanga kāre kore ko ēnei ka tū wānanga ka ua ake, ā, mō te āhua o te āta manaaki, te āta tiaki, ā, i te taha kikokiko, ā, o te waka nei. Engari ki tua o tērā, ā, e mārama ana tātou, ā, tērā oki ko ōna taha katoa. E te iwi e, koira katoa ngā pūrongo kua ua ake i te reo o te uru i tēnei wiki. E mihi kau atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori ki Te Korimako o Taranaki, arā, Te Reo Irirangi o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, Aawa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, Akiaura FM. Tēnei nā Pāpā o Tangā te kupu o te uru, he mea tautoko nā Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei. E mihi kau atu ana ki a koutou i te iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Ko te reo te take.